Sou, an do wiere mer erëm bei South Park, The Stick of Truth. Mir haten elo bei der leschte Kéier, wat ech muss eng Kéier d'Spill méi lass maachen, soss héieren ech mech selwer net.

An géinks dun, da verléiere mer net vill Zäit an man direkt de Wee. Als éischt mol sou, wat hues de fir mech? Ah stëmmt, den Craig, dee gouf jo verbannt. Nee, de Clyde, de Clyde, net de Craig. Äh, jo, verkaufen.

Ah, ich ging so der Hummer da auch mal lieber matt. Tempo dran, da so nicht schlecht, dann eine Stärke dran. Ja, wirklich, da schere nicht so viel, wirklich, das ist mein Bait Ohren, weil ich so top gesund war, ist mein Bait Ohren mal rum ein Katze gegangen. Für die feiert Geld ist ja schon. Äh, frick mir mal. Ich will euch einfach meine Probleme langweilen. Tun wir dann da nach, nach Macht, Trank. Da können wir auch direkt Sachen mal ausrüsten. Hey. Äh, do. Hun mer ons do de Krummsäbel, dee gesit richteg schick aus, deen do. Hun mer Luschenbogen, deen hu mer, jo. Hei hu mer den Klaus säin Helm. Jo, soss hu mer awer nach net vill. Ah, mä dat kënnt nach alles. Gesichtsbehaarung hu mer och nach näischt. Ah, hei hu mer, boah, do gesi mer richteg cool aus. Sou ass richteg gutt. Sou, da kënne mer ons och op eng epesch Quest maachen elo. Ah, de Patters kënnt jo mat mir. Ah, komm mat, Patters. Dat gëtt sécher. Ah, yeah, dat gëtt sécher cool. Hey, Bitch. You should be careful now. Ooh. Oh Gott, am Himmel, wat sa Geräischer mécht. Äh, ech ginn se nach emol direkt och erop kucken, wat mer alles esou vu guddem Loot hei fannen.

D'Do ass vun Joga Bonita, iergendwéi esou schéngt d'Do ass iza oh herrlech gell den Ensemble oh Freck also wéi gesot wann een d'Spill wann een wann ee wierklech elo d'Folge kennt dann huet ee wierklech säi Spaass hei elo de Fetti du du hunn ech nach virun 10 Minutten elo nach gesi virdrun. Stärketrank, Doppelkin. Das ist genau das, was ich brauche. Zack. Und ist futti. Toys, der Mr. T. Da ist aber noch etwas dran. 5 plus 1, geil. Admit 1, keine Ahnung. Ey, das Brad Pitt Überlebensset, geil. Das ist schön, dass ich nicht alles kann. Das ist einfach alles nur für zu verkaufen, du. Bist schön. Ich meine, du. Ah, do si seng Seelebeweesen, wéi se ëmmer heeschen. Mee bon, komm, mir wëlle jo weider an der Quest kommen. Ginn mer nach de Rescht vum Haus der Erde sichen. Oh Gott, Haus um Kandel. Oh Gott, ech wëll guer net wëssen, wat mer hei fannen. An ech hu mer et jo scho bal geduet. Eng Ënnerbox, okay, Geld. E schwaarzen Donnerdildo, oh, dee muss, dee muss wierklech, oh, Pizza, gell. Et do ass u famos en Double Penetration Dildo an du mar ganz normalen also déi sinn och nëmmen 30 Cent wäert. Gäil. A wat hu mer hei? Bësse Gleitgel, eng Crack Päif, eng Bong an nach en Dildo. Schéin. An do ass nach en Dildo. Merci villmools Sally. Hahahaha Voilà nei Crack Pfeife Antonio Banderas Liebespuppe ëmmer alles mat Zack Ja ja interesséiert mech wëss du Nee meng Kleedung ass gutt wéi se ass Hei ass Buedzëmmer dat geséit. This is where karma does magic. Wéi wéi zäit ech ass? Ech mer Aids, ech weess net op dat Aids ass oder op dat nëmme sou eng Aids Schleif ass. En Cherokee Hard Tampon, geil. Ëppa, gellt Päckche mit Uhrzei, ah do sinn se, ah dat sinn Uhrzeitkrebse, stëmmt, stëmmt, stëmmt. Sou, wou muss mer wou gi mer als éischt hin? Mir hunn hei Token, den Tweak.

Okay, da gi mer mol net do an déi Richtung. Ech mein erstes zum Chill Pokémon fand. Nee, du komm net dran. Was du? Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Et is das der Kolleg, der de wo, de wo, de wo immer beim, beim, wie heescht den, den äh, Professor Chaos immer matmëcht.

Nee, lo kann ech och normal ugräifen. We're still doing this, right? Ja, lo ma den an d'Box hei. Schmeiß an Batter so also mach Trank riwer, komm huel. Tank dich rëm op. Komm Säbel des Kriegers. Zack. So, da schon verschwënnt.

Ech hu mer en Houschtsirup kaf, en hëlleft esou gutt wéi iwwerhaapt näischt. Dat heescht, dat war, hey, ginn hei erover. That's Butt Brady. Wait. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Jo, dat ass normal, dass dat den Ament esou in ass. Do kënnt ee mengt schonn drun. Jo. Sportliche Brille, Gesundheitstrank a Geld. Wéi gesäit dann d'sportleche Brill aus? Wonnerschéin, herrlech! An hei ass d'Bank. Ech si gespannt, ob mer do de Kolleg fannen. Déi, wou South Park kennen, déi wësse, wien ech mengen.

Vorteile, wat ass dat do? Schützt meine Eier. Nee, Wachstum, dat ass ëmmer gutt. Hol dat mol. An geht weiter. Foto Dojo. Shouldn't you be in school? Ah, halt eng Melle, tut gar nicht. Ah, mir eng neue Timmy Haltestelle fand. Oh.

Nee, hal op. So. Zack, zack, zack. Aber mal gehst du raus, hallo. Mondi, kriegt Schiff da mal. So, ich gesehen, hey, allein kommen. You store it. An en neien, eng nei Haltplaz. Neue Nachricht von Mister Bar Brady. Zack. Also wann der Herr schon wandert, ich schon, also ich muss zougin ich schon Spiel schon durch gell also Et ass ich, ich kann net anescht, ech sinn vill ze vill virwëtzeg, dass ech lo waart hunn bis dass ech d'Tei wierklech fäerdeg hunn de Let's Play an ja da wéinst awer eech e bësse wat esou leeft hei. Mee ech probéieren iech awer trotzdem souvill wéi méiglech ze weisen.

An hei gesi mer dem Kenny seng Villa, wonnerschéin an nei nei Halteplaz. Gi mer mol ra luusse wat en déi esou soll. Ech ka mer net virstellen, dass do solle gutt Leit dra wunnen. Gesäit mol definitiv net dono aus. Dann traue mer ons mol eran.

Dann hunn mer am beschte mol en klenge Stärketrank, fir dass ons Attacken och e bësse méi bréngen nach. Sou. Da géing ech soen, hu mer den éischte mol mat Ramboen. Ah, zack! So, da si mer elo mol lass, en kleng Zäitchen. Dann hu mer hei. Mä mer hei den do. Zack. An ech hun der Schied méi gutt am Medizin hei. Dat huet jo net wierklech vill bruecht. Ah, Bitch, looss mech a Rou. Herpes, Schlampe.

Hues keng Chance géint mech, du hues keng Chance. So, du gëtt eng keng mam Knochenbrecher. Ah, bam, ah, bam, bam. So. You think we were too hard on him? Den do kann nie zu hart sinn. So, da gi mer lo mol d'Rüstung hei beséigen.

Do geet och nach weider. Zack. Gi mer als éischt drop nach. Kucke wat do ass. Hei hu mer eng. Ah, oh, mer an engems gemacht. Also schon dem Tabquest gemacht. Niewe Quest schon du gefangen gehabt.

Hm. Gesäit zwar méi cool aus, mä. Nö. Kann awer awer verkafen. So. A vu que dass mer lo d'Schnellreisdéngs fräigeschalt hunn, kënne mer domat ons direkt mal bei den. Nee! Ech wollt am Fong bei den Tweak fuere, mä. Ah, dann rees mer nach eng Kéier. Zack. Hei hu mer jo nach ee fräigeschalt.

Ok man hun jo mol en Deel vun der Quest erfëllt. Ech wees dat der Leit och wou Räuser hire Café austét. A wat den Tweak esou komesch drop ass. Do gesäit een engem 9 järege gëtt een net Dope oder a Crystal Meth, well Crystal Meth dat faktesch giel ass op Sonnenbrille met rund um Rad. Cool. Klosterbruder Robe kucken mer ons déi mol direkt un hei. Eng nei Waff, jo mee déi do ass kacke. Déi ass méi schlecht wéi meng Erkenntnissen des Kriegers. Ah, déi kann ech och gönn dun do, stëmmt. Oh, Jeff, natierlech. Lo, lo muss d'Sach ums Sacke gei, dat kann jo net sinn. Ah. Dee Jang, gell. Ganz mëtten taucht net op an da wann ech eng Opnam maachen, dann, dann ass e op eemol erëm do. Ass doudschlëmm. Esou. Äh, jo, spillt lo awer. Da géing ech soen, da maache mer hei viru Kino. An da hat mir giwer bis bei den, bis bei den Touke virun d'Dier. An well ech absolut keng Ahnung, wéi laang déi Folg hei leeft. Wa se ze kuerz ass, gëtt déi nächst nach e bësse méi laang. Sou, hei hu mer nach e Schnellreisedéngerts. An da géing ech soen, da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm. Bis dann, tschau a merci fir d'Nokucken!